Demat ar skolajidi Pierrevot, moia da sevel ur seurt rentañ-kont da-geñver menezioù nevez zo bet savet da vare un naontekvet kantved da lavarout eo ar gomunouriezh pe komunism hag ar liberalism ne ya da welout dostoc'h peus komprenet pep tra da grogain get c'hoantoù ar vicherourion hag un ideologiezh komunour pe komunist.

e pennjeutañ un hantenkvet kantved e mantrus devat doareoù bevain ha doareoù labour ar vicheorion. Diskouez a ra Karl Marx ha Friedrich Engels e-bar manifesto ar strollad komunour penaos e oe a-benn ar fin korveud ar broleterion gant ar vourrizion hag e oe faltreteut Elle, sklav benveg ar mekanik e deit ar micherour da vout ne vez goulennet digantañ nemet ar jest un eeunaén, ar plaenaén desket, ar founapañ posupl. Roue Karl Marx muioc'h-mui e vez rannet ar gevredigezh etre daou strollad enebourion, etre direnkad Otalaen un eil dori eben, ar strollad proleter, ar vicherourion, hag ivez ar strollad bourrizion. Evit Karl Marx e rank ar vicherourion narain o doareoù labour. Hag evit se o deus d'en em sevel dor ar vourrizion hag ivez a-benn ar fin sevel un dispac'h, mem ma defeulz an traoù. Àr-lerc'h dispac'h ar broleterion e z'aio da get ar gevredigezh ranneuet etre un direnkad, da lod pe soñj, ar broleterion hag ar vourrizion, hag a-benn ar fin ar Stad a zeuio da vout perenn war benveg o produañ, douloridi an usinoù al labouradeg-ao, un treuzdougenn-ao hag ar enwerzh eo e daouarn ar vourrizion. E Karl Marx, ar broleterion n'o deus ni tra de Gaulle nemet o ramez. Ar broleterion a implijo ar galloud a-benn skrapat digeut ar vourrizion o rapital, de leur dire bah, tout ar per o doa a-benn ar fin, amañ 'm eus kelriot. a get-se e vo tu sevel un ingelded sokial a-benn ar fin ur sistem komunour komun pep tra a zo d'an holl en kadav sokial da loc'hidi ar vouezhion hag ar broletarion a yelo da get hag e vo un ingelded sokial hag a gaso ivez ar peoc'h sokial

E penn-cheutañ un hantevet kantved, ar batroned a soñj dezhe e rank ar Stad lezel ar batroned da veraén o emregerer El-Makarin. A ra ar batroned kement lezenn sokial e anv ar Frankiz da embregaén, hag ivez en ur uhelaat ar goproù, ivez Bihanat padeler al labour.

un eil lodenn hag un antekvet kantved e ya war-raok un traoù adal un eil lodenn hag un antekvet kantved emañ savet kevredigezhioù micherourion anvet sindikatoù ar pal eo difenn interestoù ar vicherourion ha kas o goulennoù a-benn da vat goulennot a-geñver kresk ar GoPro, digresk un oriadao labour, pe labour ar vugale. E Frañs emañ aotret ar sindikadao e mil eizh kant pevar-ugent gant lezenn Waldek Rousseau. Ul lezenn a aotre ar sindikadao. Un a ra ar vicherourion deut joutañ kresk ar goproù hag ivez digresk padelaer labour un dez hag evit-se e ran arz-labour evit dont a-benn da sevenañ o goulennoù. Un arz-labour e c'helle ar vijorion gwaskañ war ar batroned met riskloù bras a c'helle degas. Goproù ebeut e-pad an arz-labour hag euiñ feulster ar strolladoù karget da flastrein ar manifestadegoù. Stourm ar vicherourion a zigas a-raok enno e Frañs, da skouer, mil eizh kant daouzek ha pevar-ugent ul lezenn Diàr-benn labour ar grennarded dek euriad ar muiañ bemdez. Ya da studiañ bremañ ar menozioù liberal pe un ideologiezh liberal hag a zo evit simplaat an traoù savpoent pasabl ha batroned en naontekvet kantved. Evit kompren petra eo sav poentoc'h Schneider, kinnigomp ar greizenn industriel vras Le Creusot. Le Creusot a zo ur gêr c'hall e Saône-et-Loire, amañ e c'hellot sellout. Savet eo bet ar greizenn-mañ gant un vreudeur Schneider hag emañ just e-tal un diazad glav hag a zo amañ. Ur greizenn metalourier eo, ivez siderourier hag a implij oc'hpenn dek mil micherour get pemzek bennak a uhelforn. Uhelforn amañ, kouerel sellet petra eo an uhelforn. Amañ 'm eus ez eus ur foto represantet eo an uhelfannioù a zo amañ. Italibrezh-Lirion e rank ar stad lezel ar batroned de Verain o embregerezh El Macaron. Na ra ul liberalour kement lezenn sokial e an ar franchise da embregain. Skol a ran dor lenn respont Henri Schneider da Jules Euret kazetenner da geñver emeler ar stad hag ivez da geñver padeller dever-labour er euriad Peuzlennet ha komprenet mat respont Henri Schneider, Rouillon e rank ar Stad chom hep emellout eus reolennoù ar goproù, an implijoù padeller labour hag ivez mem labour ar vugale, labour ar maouezed. Emeller ar stad evit reoliaén ar goproù, reoliaén an implijoù, reoliaén padelaer al labour. Tout-se a ya enep da vont en-dro e-embregerer hag ivez meme e lak un arz war ar c'henwerzh. El hon eus gellet e red kaout Tal a dud a vichorion o labourat e-barzh un uzinoù e Lekreu. Evit-se, un aotrou cheneder a ya da Fidelennain un dorn-labour-mañ evit ma chome e-barzh he uzinoù. Funab-tre, un embregerer, a grou ur revsikour hag a servijo evit arantailh ar skolioù, un ospital, hag ivez evit sikour ur vicheurion hag a zo klañv pe gloazet. Met arabat disoñjal, ul lodenn ag ar goproù ar vicheurion a servijo ivez evit ar c'hoantaén ar rev-se. Gwir ennañ tekvet kantved ar vicheurion é labourat en uzinaoù Schneider o deus avantajoù arall n'o deus chomet ar vicheurion all e Frañs. C'hoant a ra un embregerezh douaroù Sevel a ra ivez lojez. Evit ar vlijorerion elcheu emaint toch-tre deus an uzinoù. Adal mil eizh kant dek ha tri-ugent, ar vlijorerion ar muiañ feal a c'hell ivez mem prenañ un ti hag ur jardrin vihan gant argant a zo prestet gant un embregerezh Schneider. Se Schneider a soñj e vo ar vicheorion metalourier muioc'h feal doc'htoñ hag ivez int a chomo war al lec'h hag ivez arabat disoñjal ivez emañ un doare evit kontrolañ muioc'h ar vicheorion hag ivez ne c'hellent ket ober un arz-labour peogwir dre ma o deus prenet un ti e vo tro moan evite restaolañ an argant a zo bet prestet get un embregerezh hag int a gollo o zi. Meur a oer eo bet julet Aotrou Schneider el mad oberour geti politikerezh sokial etre Kromelav met eo a-benn ar fin un doare evit kontrolañ hag evit fidelañ e vicherourion. Evit achuiñ amañ un diverradenn ag ar peur ho peus da zeskiñ.